Onunjy bap. Mukaddes Ruh kim? Ýadyňyzdamy, meniň ýokarda nygtaýşym ýaly, Isa Ýahýa çokundyryjy tarapyndan suwda çokundyrylanda, onuň üstüne Mukaddes Ruh indi. Şeýle hem, Isa öz ölüminden öň Mukaddes Ruhy iberjekdigine wada berdi. Ol ony Teselli beriji diýip atlandyrdy. Bu göge göterilenden soň, öz resullarynyň gullugynda goramak we güýç bermek üçin gerekdi. Muňa degişlilikde, Isa göge göterilende, on gün geçensoň, ähli mesihileriň üstüne gökden mukaddes ruh indi. Güýç-gudratdan dolup, olar adamlara Mesihiň habaryny aýtdylar we ýüzlerçe adamlar Isa Mesihe iman etdiler. Bu Mukaddes Ruh kim? Käbir adamlar Mukaddes Ruh Jebraýyl perişde ýa-da başga bir pygamber diýip pikir etdiler. Başga birler Mukaddes Ruh hakykatdan mukaddes täsir etme diýip çakladylar. Muňa garamazdan, biz Mukaddes Kitapdan mukaddes ruhuň Hudaýyň bir Ýaradan Zady, ylahy barlyk, däldigini görýäris. Emma mukaddes ruh Hudaý bilen birdir. Biz mukaddes ruhuň bitirýän işlerini bellige alsak, bu subutnama bolup durýar. Bir gezek Isa Nikodemus atly ylymly adama Hudaýyň Patyşalygyna girmek üçin täzeden dogulmagyň gerekdigini aýtdy. Nikodemus şonda geň galyp, Garry adam nädip ikinji gezek täzeden doglup biler? diýip sorady. Isa oňa täzeden dogulmak bu mukaddes ruhuň işidir diýip jogap berdi. Bu hakykatdyr. Ýagny fiziki durmuşy diňe Hudaý ýaradyp bilýändigi üçin, adama ruhy durmuşy hem diňe Hudaý berip bilýändir we olary täze barlyklar edýär. Haçanda adamlar günäde ýaşasalar, olar iblisiň çagalarydyrlar. Emma Hudaý mukaddes ruh arkaly olary üýtgedip bilýär, we olar täzeden doglanlarynda Hudaýyň çagalary bolýarlar. Şeýle hem, Mukaddes Ruh Mukaddes Kitabyň awtorydyr. Çünki Dawut we Işaýa ýaly Köne Äht pygamberlerini Ol okatdy we ýolbaşçylyk etdi. Şuňa meňzeşlikde, Matta, Luka, Pawlusa we Täze Ähtiň beýleki ýazyjylaryna ýolbaşçylyk eden hem şu Mukaddes Ruhdyr. Mukaddes Kitabyň aýdyşy ýaly, sebäbi hiç bir pygamber ynsan islegi bilen welilik etmedi. Bu pygamberler Mukaddes Ruh tarapyndan ugrukdyrylyp, Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar. Ikinji Petrus, birinji bap, ýigrimi birinji aýat. Mukaddes Kitaby ýazanlary Hudaýyň Ruhunyň goraýşy ýaly, ony okaýanlary hem ýeke-täk ajaýyp hakyky goraýan Mukaddes Ruhdur. Isa Mesih şeýle diýdi, Atanyň Meniň adymdan iberjek hemaýatçysy, ýagny Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder. Meniň size aýdan ähli sözlerimi ýadyňyza salar. Ýohanna, on dördünji bölüm, ýigrimi altynjy aýat. Elbetde! Mesihiň yzyna erijiler haçanda Ol Özüniň haça çüýlenjekdigini aýdanda, gaty gynandylar. Şeýle hem ýerden ýokary göge göteriljekdigini aýdanda gynandylar. Emma Isa olara özlerini goramak we güýçlendirmek üçin Öz Ruhuny iberjekdigine wada bermek bilen köşeşdirdi we Mukaddes Ruh arkaly Özüniň olar bilen bilelikde boljakdygyny aýtdy. Isanyň göge göterilenine on gün geçenden soň, Onuň şägirtleriniň üstüne gökden mukaddes ruh indi we olary özgertdi. Şol günden tä häzirki güne çenli şol bir mukaddes ruh Mesihiň hakyky şägirtlerinde ýaşap gelýär we ol Isanyň wada berşi ýaly, olarda ebedilik ýaşar. Mukaddes Kitapda ýazylyşy ýaly, günäli adamlaryň kör gözlerini diňe Hudaýyň Ruhunyň açyp bilýändigini we Isa Mesihi tanamaga ukyp berýändigini ýatda saklamak möhümdir. Mukaddes Ruh ynandyrmasa, ynsan Isa Rebdir diýip bilmez, Birinji Korintoslar on ikinji bap, üçünji aýat. Şeýlelikde, kimde Mukaddes Ruh ýok bolsa, onuň Isany Reb ýa-da Hudaýyň Ogly diýip atlandyryp bilmeýändigi geň däldir. Mukaddes Ruh mesihilere täze dogluş we Isanyň kimdigi barada hakyky bilim berşi ýaly, şeýle hem Ol günäli ýüreklerimizi görmek üçin, biziň gözlerimizi açýar we bizi toba etmäge, günälerimizi ret etmäge ukyply edýär. Islendik biri Isa Mesihe iman eden badyna, Hudaý ony bagyşlaýar we ony öz çagasy hökmünde kabul edýär, oňa täze ýürek berýär. Emma, köne günäli tebigat galýar we ony erbetlige tarap çekmegini dowam etdirýär. Şeýdip, Şeýtan ony Hudaýa bitabyn bolmak üçin synaga salmaga hemişe taýýar bolýar. Muňa garamazdan, onuň içindäki mukaddes ruh Iblise garşy durmaga kömek edýär we onda Hudaýyň isleýän mukaddes häsiýetlerini döredýär. Ýagny, söýgi, päklik, hakykat, şatlyk we parahatlyk döredýär. Mesihilerdäki mukaddes ruhuň bu işi, olar ýerde näçe ömür sürseler, şonça-da dowam edýär. Olary düýpgöter üýtgedýär. olary özleriniň Hojaýyny, Isa Mesihe köp, has köp meňzedýär. Çünki bu biziň üçin Hudaýyň maksadydyr. Şonda biziň hemmämiz Onuň ýeke-täk Ogly ýaly kämil bolýarys. Muňa garamazdan, biz diňe göklere ýetenimizde Mesih ýaly kämil bolarys. Mukaddes Ruh başga köp ýollar arkaly bize kömek edýär. Bize nädip doga-dileg etmelidigini öwredýär. Mesihe gulluk edenimizde, bizi goraýar we güýçlendirýär. Biziň bu ähli faktlardan öwrenen zadymyz, Mukaddes Ruhuň, mesihilerde bolmagy, hakykatda olarda, Hudaýyň ýaşaýandygyny aňladýar. Nähili bahasyna ýetip bolmajak artykmaçlyk! ýagny Beýik we Mukaddes Hudaý Öz Ruhy arkaly adamda ýaşaýar. Hakykatdan-da, bu Hudaýyň adamlara berip biljek iň gymmatly peşgeşidir, ýagny Özüni peşgeş bermekdir. Bu peşgeş kime berlen? Gadym wagtlarda Hudaý Öz Ruhuny pygamberlerine we mukaddes adamlara berendigini bilýäris. Emma haçanda Hudaý Öz Ogluny dünýäniň halasgäri bolmak üçin berende, Ol Isa Mesihe iman edenleriň hemmesine Öz Ruhuny berdi. Bir gezek Isa şeýle diýdi, Şeýlelikde, siz erbet bolubam, öz çagalaryňyza oňat peşgeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onda gökdäki Ataňyz Özünden dileýänlere Mukaddes Ruhy has-da köp bermezmi? Hudaý wepaly, Haçanda adamlar Mesihe iman edenlerinde we Oňa özleriniň Rebbi hökmünde tabyn bolanlarynda, Hudaýdan özlerine Mukaddes Ruh bermegini soranlarynda, Ol hemişe şeýle hem edýär. Biz ýer ýüzünde näçe ýaşasak, her gün çöregimiz üçin dileg edişimiz ýaly, Hudaýdan bizi Mukaddes Ruh bilen doldurmagyny üznüksiz soramaly. Isa şeýle diýdi, Diläň, size berler. Luka on birinji bap, dokuzynjy aýat.